Ye nakpɔe aketa ye nya dzɔdzɔm afi aketa. Míeva aketa edua me yi ke míeva afi ke woyɔna be Lagoons View alo hotel ya ko le tsia dzi le afia. One of the most popular hotel or resort in Keta yi ke kɔ keta kɔ da ɖe map dzi e ƒe aɖewo ƒe ya va yi. E, nanewo nye nu ye dzɔ ŋkeke ya me, mi mega ko hotelia, wo mega exam o. E, edzo hã va bi ya ɖo yi. En, nu sia nu le afi afia. Etɔ gu. Mi menya nu ke dzɔ nu sia nu tɔ gu o. Mia gbogbo adze ge, mia age ɖe a hotelia me alo mia ge ɖe afia. Mia kpɔ nu yiwo ke gblẽ le afima. Nu yiwo ke nye nu yiwo ke wodze be woazã le gaƒoƒo mɔ me ye wo mega zã mo. Nu yiwo ke nye nuwo gblẽ le afima. Mia ge ɖe edzi mia kpɔe ɖa. nakpɔ be fiya enye nuteƒe yi ke kɔ keta kɔ da ɖe mapaa dzi abe aleke megblɔe do gɔmedzedzea. Nu kae dzɔ be fiya mega dɔ wɔm o? Míagbagba dze ge ne míwɔ video ya vɔa míagbagba dze ge míake ɖe ɛɛ teƒe ya tɔ ŋu. Ne míeke ɖe teƒe ya tɔ ŋua, míabie nu ka tututu nye nua dzɔ. Ame sia ame le keta agbagba dzem be yease nu yi ke tututu dzɔ ɖe afiya dzi ye meganɔ dɔ wɔm o. Ƒe gbogbowo ŋu kekeake edzo va tsɔe bi. Ta Kplɔ Everlove TV ɖo míage ɖe afi ma míakpɔ nu sia nu yi ke nye nu yi ke gbegblɔm le afi ma. Míakpɔ nu kawoe míawɔ, nu ka míase nu gɔme, nu yiwo gbegblɔm le afi ma kpakple ega yiwo gblẽ ɖe fi ya ŋu hafi fi azu aleka. Míakpɔ ɖa. Dze agbagba na subscribe to Everlove TV. Ao, subscribe to Everlove TV. Ne ne subscribea, enu sia nu yiwo ke míewɔa, enye nu yi ke ava gbɔ enumake ne míede ɖi. Nenema kee Ne nɔ nye be ne kpɔ mía ƒe video ye ne like na ne le afima wa share le ewa share le like ne ne like video akwa touch ɖe dzi ena na ge mía ƒe video a na da me geɖe gbɔ ta mi zɔ mía ge ɖe lagoons view alo lagoons me ne mía kpɔ ɖe nu ka tututu nye ŋɔ dzɔ le afima fia enye teƒe yi ke gbadɔ nɔ fia yi ke na me share me gbɔna enu cover dzi wa ge ɖe me azɔ to afia bu kekeke akɔ ge ɖe me ba le afima afia obe washroom wo nɔ afii wɔshrum nɔ akpa eve ya gake edzo va bi wɔshruma wɔshruma megali o. Mizɔ ne míakpɔ ekpɔ ne nèkpɔ anyigba nakpɔ be nuwo katã gblẽ le afia womegafi azam o ele aleka enu ya yi ke kɔ keta kɔ da ɖe mapaa dzi mesiame nya nu ku ɖe keta ŋu ne wogbe keta koa enu ya ega gakɔ keta ga da ɖe mapaa dzi mesiame ganɔ kpɔkpɔm gake egba megali o. Mizɔ ne míakpɔ nu sia nu ekpɔ mee fiya katã enye ŋe ɖeɖe. Etsia lea le afia yi ke fia ne mele be yeazɔ to fia hã, edze be nànɔ very careful hafi nàte ŋu azɔ to fia. Enu ka ta wòle aleka? Elabe womegazã mɔ o tae edze be fia nanɔ aleka. Fia hã, nane wɔƒe ya le afia. Mele sure be afia ɖewo mayi eh, eh, toilet alo nane wɔƒe ya, washroom aɖe ya le afia. Mele sure be enua, enua ɖewo ya gatsi afia yi ke mele zazã o. Paint aɖewo ma tsi xɔmea, paint aɖewo ma le afi ma. Dustbin ya ga le afia woga nane wɔm afi. Wokpɔ eƒe lãme nuwo nye ya le afia. Fia enye nu yi ke ekɔ ke ta kɔ yi ɖe ŋgɔgbe. Me sia me dzina be yeava ne yeva ke ta ya yeava spend yeƒe night le afia. Gake kpɔ ale fi ya zu ɖa. Kpɔ ale afi ya zu ɖa. Enye nublanui blibo be fi ya zu aleka yi ke mete ŋu afi ya va ge fia ava nɔ fi ya wɔ naneke o. Ezu fi do anyi nɔ ge agble kura. Ko ke míenya be lagoon sa eva Eseɖoƒe ma, ega ya gbegbe yi ɖe to ɖi afi ya tsige aleka. Míyi ne míakpɔ baa me ɖa. Fiya, etu fiya yi ɖe rooms wo, rooms yawo katã, executive rooms yawo le afi ya katã. Menye xɔ vi wonye o. Reception blibo ye nye le afi ya. Ekaka. Eke ne ne ne be yeato afi ya, edze be nanɔ very careful. This is very very dangerous when you are passing here. Akpɔ nye ŋutɔ meto ŋu hã nakpɔ eme vɔvɔ̃m hafi fi ato ge. Very very dangerous. Reception. ye nye ya ezu aleka? Mía gbagba dze ge be afi ma yi ge míakpɔ leke afi ma le. We should definitely go there. Mí ɖe baa ne míatrɔ gbɔ. Míeva ge ɖe baa, eh, baa nye ya le afia. Menɔ afia, metso va kpɔ afi ma katã. Ya ƒoƒo ya le afia ye ma yi mɔ nye ya ƒoƒo yi ke adzɔ dzi na wo be ya nɔ afia. Gake egba, fi ya aleka wozu ya? Fi ya aleka wozu ya? Zɔ va mí dzo míakpɔe ɖa. Kpɔ, zikpiwo tse afi ya. Ega blibo etse afi ya. Kpɔ fi ya ɖa. Fi ya was one of the, fi ya nye teƒe yi ke me sia me everybody want to come here. This is a place everybody want to be but let's see here. Fi ya enye azɔ aleka. lagoons and was very popular on internet everybody wanted to come here then so nu kae adzɔ be fi ya natsi aleka nu kae dzɔ investment blibo ya we will definitely make sure be mi ke ɖe teƒe ya tɔ ŋu ne miabie nu ka tututu edzɔ hafi a close down fia time be still la eganɔ buildings wo wɔm enɔ buildings wo wɔm all of a sudden ko vɔ Fiya va etsi aleka. Mía gbagba dze ge mía ge ɖe afi mía mía kɔ viɖiwo katã kɔ fia o. Xɔ ɖewo nye ma le afi ma dzi o. Eɖewo nye le afi o. Eɖe ma le afi ma dzi eŋa godo. And let's go and see how here it is. Ne nɔ kpɔ afia fiya ye ne nɔ nɔ ge. Ne nɔ afi ya. ya zikpui nɔna afia ɖe ke ne kɔ abɔ kɔ da ɖe afia then you are watching the lagoon teƒea nye atɔgo meɖo ŋku dzi be yema yi mɔa ne ne va afia ne trɔ dzua na ya be o ye dzi edzi dzɔdzɔ ɖe edzi anɔ o dzɔm be ye va afia kake teƒe alea tse aleka mi dze agbagba Míage ɖe one of the rooms. Exɔ yewo le afi ma. Míage ɖe one of them. Míage ɖe ɖewo me. Room mawo le afi ma. Míage ɖe ɖeka me. Míakpɔ ɖa. Nu ka tututu dzɔdzɔm le afi ya? Míagbagba adze ge míake ɖe ame aƒe exɔ ya afi ya tɔ ŋu. Míagbagba adze ge Everlove TV míagbagba adze ge míake ɖe ŋu míabie nu ka tututu dzɔ ne wòaɖe nu me na mi. Ta mídze agba eye mikpɔ ne nènya ame ya eye nènya eƒe contact a, ɖo eƒe contact na mi. Everlove TV, send a message to us. Na mi contact a. kple susu be mía ate ŋu ake ɖe eŋu ne míawɔ interview ya alo ne yi ŋutɔ hã kpɔ video ya ne dze agbagba be yeake ɖe mía ŋu ne míabia nu ɖe ku me ku ŋu viɖe ku ɖe teƒe ya ŋu. Megblɔm na wo nenema abe yi megblɔm na wo be afi ya ega blibo investor kpɔ create yewo ke wozã ye ma yi mɔ aha kple nu yi wonɔ nunu ma wo katã wo ya tsi fi ya yi ke womegazãm o just because maybe something happen ye wò close down afi ya kɔa, ye kò tsi aleka, ye kò tsi aleka. Nu kae dzɔ mí ma a solve problem ma kɔa? Fia nagado Keta ƒe ŋkɔ ɖe edzi o. Fia zu aleka? Mí yi ne mía kpɔ xɔ me abe ale ke me gblɔm ɖa, mí yi mía kpɔ xɔ me ɖa. Va do ɖe exɔwo gbɔ, ne nèkpɔ xɔwo nyea le afi ya, room one, room two, room three, room four, room five, room six, kaka kɔ yi gake they are under locked. at the moment míbuna be ne míva maybe it will be open anɔ ʋuʋua da ɖi kple zu be míage ɖe míakpɔ xɔme ɖa kaka still la fia very dangerous ne menye o ke ne nege ɖe etsia me ta mi mía míakpɔ ɖa me- maybe ma- makpɔ nu kawoe le xɔ me hã o abatiwo le xɔ me abatiwo le xɔ me wow this is a nice place kpɔ woɖo tiles kple ega blibo.

Míeva edo ɖe VIP. VIP ne nèbe wobe VIP ko afi enye VIP alea washroom ewɔ be ya washroom vi aɖe kpɔ ɖo ya aɖe koe le afi ya. And this is executive room VIP room enyea. Ne nèkpɔ bena nu sia nu gale intact. Nusianu gale intact. Ɖewo fia be ɖewomayi wogatrɔtrɔ gagava va wɔ yi dzia alo fia anyi nɔ ga leka. Etsia nanɔ ƒom ŋu keke ko wòagblẽ ko ayi anyi nyɔ ko age ɖe etsia mea. Dzagbagba na comment ne nenye nane ku ɖe nuya ŋua comment ne nana mi eh, the what you know about this place. Alo fia nɔ ge azu ghost town.

one of the vip gbãtɔ ye nye afi ya eh, teƒe eh, the first place ya ko wòwɔ eh, afi kɔ dze nua gɔma woe nye ya va se se eƒe seɖoƒe nye ya yi ke fi ya hã ɖeka vip ya ɖeka lee nye ya ne nekpɔea anya be vip ye ceiling le xɔ ya me lo ceiling le xɔ me lo Míagbagba dze ge mía age ɖe the other side hã ne míakpɔ ɖa be nu ka tututu yi yim edzi le afi ya hã. Ɖo ŋku dzi mí be míagbagba dze ge míake ɖe the owner of this place ŋu míabia nya ɖeka eve ɖewo aɖe mɔ ne nu ke dzɔ hafi fi ya natsi aleka. Ever Love TV dze agbana subscribe support mi ne ne subscribe a share na ame aɖe kple susu be ame aɖe nanya nu yi ke tututu wɔm mi le le Keta Volta region. Nya agbagba dzem be míaƒe nuyiwo na anye nu yi ke anɔ ɔ ame sia ame gbɔ yi ke míedzidzim be wòanɔ mía gbɔ hã. So let's go to the emɔa to míyi ge ɖe mɔa to míakpɔ. See look at the look at how ne kpɔ afia la. Kpɔ le ke afia la. Ne kpɔ afia. Kpɔe. Kpɔ le ke afia la.

hafi eyina ɖe tsiaƒu etsia dzi laguna dzi and then you see eya hã ezu nu tsiafia mega naneke wɔ ge kple o ezu tsi etsiafia vɔ ya fia no ge ʋu kekeke agbla leke wowɔ gee kaka mía gbagba dzem míage ɖe akpa yi Ne nèkpɔ akpa ya, àkpɔ be afii, akpa ya ɔ tsi ƒe ɔ akpa yi tɔa ye wòkɔ dze egɔme gbãe hafi va edze egɔme kple akpa yi. Ta mí yi ne míakpɔ akpa yi hã ɖa. Enu yi ke tututu le akpa yi hã míakpɔe ɖa be nu ka tutu nye nu yi ke le akpa ya. Enu kawoe nye propatiwo ke gblẽ le afi ma hã míatsɛkɛ. Agba subscribe.

efu blibo wònye mekpe. Va, nàkpɔ afii ɖa. Kpɔ afia ɖa. Eyi ke dzoa bia afia. Aleke dzoa bia afia katã ya? Clean enough for us a, afia le ʋuʋum. Wònye be afia le ʋuʋua, wònye dzo bi fia tae fia le ʋuʋum. Kpɔ, kpɔ xɔme ɖa.